Mat-twaqqif ta' Teatru Malta, il-Kumpanija Teatrali Nazzjonali daħlet għal bosta sfidi. fosthom it-traduzzjoni, it-tlugħ u l-pubblikazzjoni ta' klassiċi tat-teatru modern b'ilsienna, fosthom b'xogħlijiet ta' Harold Pinter u Eugene Ionesco.
Teatru Malta beda bil-proġett Klassiċi fl-ewwel programm tiegħu fl-2018 fejn bdejna biex niċċelebraw l-anniversarju mill-mewt ta' Harold Pinter bit-traduzzjoni ta' The Hot House ta' Harold Pinter u mbagħad ippubblikajniha wkoll. Is-sena ta' wara mbagħad għażilna lil Eugene Ionesco li huwa kittieb Franċiż Rumen ukoll ħadem fid-dinja tal-assurd u traduċejna l-play Rinoċeronti. għal Malti. Għażilna lil awturi bħal Harold Pinter għax pruvajna nżewġuhom ma' anniversarji, però mhux għalhekk biss imma għax huma monstri sakri kif jgħidu t-Taljani ta' dinja tat-teatru fejn bidlu ħafna modi kif kien isir it-teatru tradizzjonali. U għalhekk imbagħad l-għażla l-oħra kienet Eugene Ionesco. Anka biex ikun hemm ċertu kontinwità. Fil-fatt il-perjodi mhumiex daqstant distanti u assoċjajnihom ukoll kif għadt ma' anniversarji anka fil-każ ta' Ionesco fejn kellu l-25 sena anniversarju. Però mhux biss l-għażla tal-awturi imma aktar minn hekk l-għażla tax-xogħol. Ddeċidejna li mmorru għal dan ix-xogħol għax ħsibna li kien relevanti. Ġifieri, vera li għażilna il-Harold Pinter u l-Eugene Ionesco, però il-kuntest huwa li għażilna The Hot House ta' Harold Pinter. Li għażilna Rinoċeronti ta' Eugene Ionesco. The Hot House kienet titkellem fuq affarijiet ħżiena, korruzzjoni kważi li kienet issir ġo sptar tal-mard mentali, li dak iż-żmien kien relevanti. jew kif jinżamm dan l-isptar u l-idea ta' mart mental in ġenerali. Rinoċeronti hija fuq l-aljenazzjoni, xi tfisser li tkun konformist. Eh, ġifieri rajna ehm, li fid-dinja tal-fake news ta' ħafna nies li eh, jaraw x'jemnu skont x'temmen il-maġġoranza eh, kien relevanti ħafna. Ġifieri aktar mill-għażla tal-awturi biss Aħna nfittxu xogħol u dan ix-xogħol irid ikun kif għadt prodott bil-Malti għall-ewwel darba. Huwa kruċjali biex ikollna teatru relevanti imma anke li nkunu nistgħu nħabbtu lilna nfusna l-identità li hija kelma perikoluża llum tagħna fid-dinja. Il-lingwa tagħna hija Hija lingwa li turi min aħna b'ħafna modi. U naħseb illi tajjeb illi nifhmu dak li qed jgħid ħaddieħor bil-lingwa tagħna, speċjalment fid-dinja tat-teatru u l-kultura in ġenerali. Naħseb l-ikbar sfida hija l-iżvilupp tal-udjenzi, għax forsi kif nisimgħu li huwa teatru klassiku nibżgħu ngħidu isma' teatru klassiku. Hemm oħrajn li jinteressaw ruħhom aktar, però naħseb illi Hemm daqsxejn ta' tabu meta t-teatru klassiku huwa klassiku għal raġuni, għax xi darba kien relevanti ħafna, kien għamel ħoss kbir u ħalla impatt fuq l-udjenza. U naħseb li huwa klassiku wkoll għax illum għadu jista' jħalli impatt. Il-proġett Klassiċi huwa wegħda li Jiena bħala direttur artistiku tista' tgħid għamilt fejn jidħol il-programm ta' Teatru Malta illi kull sena nibqgħu nipproduċu xogħol ġdid li jiġi tradott tal-Malti u ppubblikat. Qed ngħid ppubblikat għax hija importanti ħafna aħna dawn ix-xogħlijiet ma mitux mal-produzzjoni imma ġew ppubblikati flimkien ma' xogħlijiet oħra tal-awturi illi qatt ma ġew ppubblikati. Allura llum il-ġurnata tista' ssib fuq l-ixkaffa xogħlijiet ta' Harold Pinter bil-Malti, ta' Eugene Ionesco bil-Malti. U jiena nixtieq li wara ammont ta' snin tista' jkollok l-awtu, l-isbaħ xogħlijiet, it-teżori tad-dinja li juru kemm l-istorja ta' pajjiżi differenti, kemm stejjer ta' kulturi differenti, aċċessibbli bil-Malti biex jiġu prodotti u anke jinqraw għall-fejjaq.